Özüň barada, sen kim, näme iş edýäň, nireden, nirde okaýaň, şo zatlary bir gysgaça aýdyp berseň. Hawa.
Meniň adym Bossan. Men Sakarçägeden. Men öz bilşiňiz ýaly kollejde, ýagny Amerikada Waýoming ştatynda kollejde işleýän. Men halkara okuwçylary bilen, ýagny okuwçylar Türkmenistandan, Argentinadan, dürli-dürli döwletlerden şolar bilen işleşip, olary okuwa alýan.
Men özüm bärik kolleje geldim, iki ýyllyk dereje aldym, soňundan bakalawramy aldym, ondan soňam magistraturany aldym. Indi barsyna ejemiň ýa-da maşgalamyň pulundan çykmady-da, stipendiýaň üsti boýunça bärik gelip köp zatlary öwrendim. Stipendiýalara tabşyrdym.
Şeýdibem okuwa girdim diýeýin-dä. Şol sebäpli şu zatlary paýlaşaýyn diýdim. Onsoňam özüňiz bilşiňiz ýaly, men öň amerikan sentra gatnaýardym. Onsoň amerikanskiý eto posolstwadan gelip, konsullar zatlary gürrüň berýärdiler-de, wiza wiza ýagdaýlaryny, zatlaryny. Şol sebäpli hem biraz paýlaşaýyn diýdim, wä. Dogry.
Amerikanskiý sentr Marydakymy? Hawa.
Marydaky Amerikan Center. Ok. Mhm, ok. Ok. Şon şoň bilen baglanyşyk şondan dowam edeli. Kollejler okuw jaýlaryna gelmek isleýän adamlar, okuwçylar, biziň ýaşlarymyz kän. Şolara bir näme maslahat berersiň, nirden başlasynlar? Meselem, göni Diýeli, dokument tabşyryp däl-de, irräk, meselem, bäşinji klasdan, ýedinji klasdan şu zatlary edip başlasaňyz has ýeňil bolar. Bir başdan maslahatlaryňy bir diňlesek. Hawa.
Eger siz häzir Türkmenistanda bolsaňyz, ABŞ-da okasyňyz gelse nireden başlamaly? Ilki etmeli zadyňyz, okuw saýlamaly. Köp adamlar maňa kommentariýada ýazýarlar, maňa okuw saýlap beräý diýýärler. Ýöne bärde Amerikada müňlerçe, müňlerçe okuwlar bar. Öz halaýanyňyzy özüňiz saýlamaly bolýaňyz. Bu näme üstünde saýlap bilýäňiz? Ilki bilen-ä ýerleşýän ýeri, haýsy ştadam bolsa, her ştadyň öz gözelligi bar. Mysal üçin, bilmez siz Waşington ştatynda bolsaňyz, aňyry çygly, aňyry ýaşyl, ýaman owadan. Men Wyoming ştatynda, bär, sowuk, minus ýigrimi gradus, naprimer, eger şol sowuklyk size ýaraýamy? Bizde gar, günde-günaşa, eger şu ýerde maşyn sürjek bolsaň, hemme ýer buzly, gaty kyn. Ondan daşary hem biz daglykda ýaşaýas, ýöne arassa howasy, adamlar az. Siz Nýu-Ýork ulurak şäher halaýaňyzmy ýa kiçiräk şäher halaýaňyzmy? Meň özüm, o, oba diýip gülýärler-de, Türkmenistana bardym, ony, men Obada ýaşaman halaýan. Näme üçin? Bärde hiç hili probka ýok. Bärde hiç hili stres ýok. Bärde men arkaýyn. Häzir meň maşynym döwülse, adamlar durup maňa kömek etjek. Maňa şol gaty ýaraýar. Şol sebäpli hem Waýoming ştatyny saýladym. Ýöne men Nýu-Ýorka-da baryp gördüm, Waşington DC-de baryp gördüm, Siatl-da baryp gördüm. Eger size şol ýaraýan bolsa, konýeşne şo ýerde kollež saýlamaly. Müňlerçe kolležler bar, şolardan saýlap, arkaýyn tabşyrybermeli. Ondan soň ikinji sorag berýänler, Men maňa tabşyryp beräý diýýärler. Nädip tabşyraýyn diýýärler-de. Ony öz web sahypasyna baryp özüňiz tabşyrmaly bolýaňyz. Sebäbi her okuw bärde Dürli, biziňki ýalak ekzameni tabşyryp girip bolanokda, olar web sahypasyna barýaňyz, ýörite onlaýn anketasy bolýar. Anketany tabşyrýaňyz, ondan aşak hem mysal üçin atestadyňyzy beriň diýerler, ýa-da pasportyň kopiýasy diýerler. Şolar ýaly zatlary hemmesini ugratmaly bolýaňyz onlaýn. Ýagny olam Bäş-on minut alýanlar bolsa, ondan aşak hem okuwda stipendiýa barmy? Öz maliýe ýagdaýyňyza seretmeli bolýaňyz. Maliýe ýagdaýyňyz eger-de sizde stipendiýa ýok bolsa, onda siziň nä stipendiýa ýok, stipendiýa gerek bolsa hökmany ýagdaýda özüňiz hökmany ýagdaýda neme bolmaly bolýaňyz, ýagny aktiw bolmaly bolýaňyz. Belki men özüm Altynjy, ýedinji klasda woleýbol oýnaýardym, ýeňil atletika etýärdim. Ondan soň bärigem gelemde sportsmen bolupdym. Ondan soň, ana, näçe pul çykýar diýýä. Ana, ýaman gowy sorag şol. Eger Amerika okuwa gitjek bolsaňyz, hökmany ýene-de pikir etmeli zadyňyz. Eger-de okuwy tabşyrýan bolsaňyz, iň birinji çykdaýjy anketa, onlaýn anketasyna töle diýmekleri ahmal. Olam Arasynda, takmynan, elli dollardan ýüz dollara çenli bolup bilýär. Eger siz okuwa ýazsaňyz, olar application fee waiver berip bilerler. Ýagny buny töläp bilemok, meniň maliýe ýagdaýym gaty gowy däl häzirki wagtda diýbilýäňiz, ýöne şoňa tabşyrasym gelýär siziň okuwyňyza, maňa gaýrat edip şol application fee-ni aýyryp beräýiň diýýäňiz, olaram kod berýärler, siz şo şoňa tabşyryp bilýäňiz. Ikinji çykdaýjy näme-de, wiza girmäge gel geliň diýeliň sizi kabul etdiler, ikinji çykdaýjy sevis fee, üç ýüz elli dollar, size priglaşeniýe gelýär eliňize, meň wizogamda görkezler nähili görnüşiwidigi, şoňa Service fee diýen zat üç ýüz elli dollar hökmany ýagdaýda tölemeli. Eger siz şoňa tölemän wiza girseňiz, srazu size näme ýok diýýärler. Ýöne düşündirmezlerem näme üçin ýok diýdiler. Şo öňki näme näme diýilýär ýörite hatlary barda, bagyşlaň dokumendiňiz ýetmedi ýa şonýa bir zat hat berýärler, boldy, düşündirmeýärler. Şol sebäpli priglaşeniýany onlaýn hökmany ýagdaýda siz üç ýüz elli dollar tölemeli bolýaňyz. Olam sizi ýagny agentstwo agentstwaň üstüne tabşyrýarmy özüňiz tabşyrýarmy bilemok ýöne hökmany ýagdaýda onlaýn kart bilen tölemeli bolýa ýagny cash dälä nagyt pul bilen dälä üçünji çykdaýjy türkmenistanda ýagny ilçihanasyna amerikan ilçihanasyna tölemeli bolýa bir ýüz segsen bäş dollar bir ýüz segsen bäş dollar wiza onsoň wiza barmakaňyz hökmany ýagdaýda okuwyňyz barada gaty köp zat öwreniň näme üçin näme üçin Näme üçin, näme üçin şol mek, e, birje minut bolsa, e, eýle adamlar şu wagt gaty kän sorag gelýär, biz okap ýetişemiz ok. Soň aşaga da ony biz scroll edip bilmeýäs. Eger mümkinçiligiňiz bolsa şu taýda e, näme bar, waprositelny znak bar. Şu taýda ýazyp goýsaň, soň görüp bilersiň. Ýa-da şu wagt howlukmaň, soňunda sorag-jogap bölümi ederis bir 5-10 minut oradan bolsa. Şo wagt sorasaňyz has gowy bolar, çünki şu wagt ýazýarlar gaty kän adam ýazýar, men okap ýetişemok, soňam yzyna ony alyp okap bilmeýän. Şoň üçin şu wagt biraz sabyrly Bossany diňläli, soňuda soraglary soraly, gaýrat edeli. Ine şu wagt Bossan diýýän-ä, okuw hakynda gowja zatlary biliň diýip, näme üçin şo taýda okamak isleýänleri, şo zatlarymy ýa-da başga nämeleri bilseler gowy bolar?
Hawa, eger-de siz wiza gireňizde, köplenç ýagdaýda köp talyplar bilen gepleşýän-de, biziň okuwymyza-da geljek bolýarlar, weli, haýsy ştatda ýerleşenini bilenok okuwyň, näme üçin şol okuwy saýladylar, näme üçin Türkmenistanda arzanrak dil okuwa gitmän, Daşary ýurtda ýigrimi müň dollar berip, dil okuw gidesi gelýär. Şoňa dowumlyja soraglara jogap berip bilmeýän adamlar kän bolýar-da. Köplenç ýagdaýda olar diýýär, Aý, dostum şo ýerde diýýär. Aý, haladym diýýär, ýaman ýuwaşja ýer eken diýýär. Aý, erbet däl diýýär. Ýa-da, mysal üçin, men talyplarymdan gepleşemde, şul okuw, men öz okuwym barada gürrüň berýän-de, biziň okuwymyz nirde ýerleşýär diýip soraýan-da, olaram diýýär, Eger men Saýlan bolsam-a diýýä, Waşington DCde diýýä. Gynansak-da, okuwyňyz barada hiç zat bilmeýän bolsaňyz, size wiza-da göni ýok diýerler. O ýerde sizde bir üç-bäş minut bolýa. Şoň üçin-de hökmany ýadede näme üçin okuw saýladyňyz? Belki mugallymlar, professorlar gowy. Siz näme üçin biznes okasyňyz gelýä? Belki siz Türkmenistanda onlaýn marketing açasyňyz gelýä. Ýöne häzirki wagtda Ol ösmedik welin, Türkmenistanda siz daşary ýurda gidip şony öwrenmeli bolýaňyz. Näme üçin siz dil kursa gidesiňiz gelýär, mysal üçin, ýigrimi müň dollar berip, näme üçin siz daşary ýurda gitýäňiz? Neme, al, näme, ark, başga näme okuwlar bar? Bege, be, ym, Türkmenistanda dil kurslary okadylýan ýerler kemi? Näme Hawa. üçin şoňa gideňzok-da diýýär, arzanjak, siz daşary ýurda gitýäňiz diýýär. Onsoň siz şoňa dogumlyja jogap berip bilmeli. Mysal üçin, biziň okuwymyz Dil iňlis dil bilen gelip bolýar. Näme üçin şul okuwy saýladyňyz diýse, birinji bilen-ä men iňlis dilini okap bilýän. Oň derejesini iňlis dili okap durkamam iki ýyllyk dereje gazanyp bilýän. Iki ýylyň içinde çalt-çalt bakalawramy geçip bilýän. Bärde men dil kursa gatnasam Türkmenistanda wagtym çäklendirilýär, men pylança ýaşa çenli dynasym gelýär, pylanymda şunýaly, pylanyňyz dowumlyja, pylanyňyzja bolmaly-da siz, neme wiza gireňizde hökmany ýagdaýda. Onsoň, onsoň şo wiza girýände köp adamlar elindäki hatlary bir hili neme, tertiplenmedik, birigiden hatlar ertýäňiz, gerekli zatlar erteňzok, aýtybeni bir Bir ýene gören zatlamyň biri, käbir adamlar maňa öwretýärdi, tanyşlamdan bolan, I twenty bolsa priglaşeniýe bolýar okuwdan. Käbir agentstwalar şony fotoshoplap berýärler. Olar diýýärler, olar diýýärler, ine siziň priglaşeniýäňiz, ondan soň wiza girýäňiz-ä, onsoň ol nädogry Hat bolup durýada şol size red flag goýýar ýagny dokumentleriňiz hakyky däl siz bizi aldajak bolduňyz diýýär şol sebäpli men meniň pikirimçe meniň maslahatym okuwa özüňiz tabşyryň okuwa okuwdan özüňiz priglaşeniýa alyň egerde siz iňlis dilini bilmeýän bolsaňyz näme edip bilýäňiz siz chatgpt bar Ol bilen menem trening etýände ChatGPT türkmen dilinde, rus dilinde arkaýyn gepleşýär, düşündirýär. Eger-de siz bir okuw saýlasaňyz, ana şunýalak etmeli, şonýalak etmeli diýip bary azda-kände size ýol ugur görkezer ChatGPT. Elmydama dogry maglumat bermese-de, ýol ugur görkezýär-ä syr ravno diýeýin. Hawa.
Bärik meselem şu wagt käbir ýazanlary okadym. Sen kömek edýäňmi? diýip soraýar Bossan. Seň bärde kömek edip biljek zatlaryň barmy? Meselem, iTuny almana ýa-da, bilemok, başga seň prowaýd edýän, berýän hyzmatyň barmy? Eger okamaga gelmek isleýänler bar bolsa, şonam aýdaly. Ýa-da wapşe hiç zat barada prosta pikir berýäň ýa-da maslahat berýäň dänim? Nemede hiç zat edeňokmy? Nähili şu zatlar? Men çynymy aýtsam özüm bäş işde işleýän. Hiç hili şahs öz özümem wagtym ýok. Iň edýän zadym sahypama girip görseňiz men doly stipendiýalar barada maglumat berýän. Nädip Amerika okuwa tabşyrmagy barada maglumat berýän. Arasynda wagtym bolanda jogap berýän eger çyndanam hakyky soraglar bolsa. Ýöne meň sahypam diňe maglumat üçin gynansakda men bir bir işlemäne hiç hili wagtym ýok. Şol sebäpli hem eger Kommentariýalarda sorag zat ýüze çyksa, mysal üçin, men magistratura okasamyly ýa men ýaşym pylança beýlä gidibilýänmi diýip sorasalar, şo barada umumy wideo ýasap beribilýär. Eger-de maňa ýazsalar, gaýrat edip diýä, maňa kömek edäý, näme bermeli bolsa bererin diýä bolup, bagyşlaň, maňa wagtym ýok hiç hili, sebäbi kollejde işleýän, ondan daşary hem A bärde türkmen dilini tesirede edip başlaýan başgada üçin üçünji ikinji kitabyň üstünde işläp otyryn. Söwelem. Wagtyň hiç hili ýok-da gynansakda sakowlap taşladym diýeýinmi. Ýöne ýöne meniň sahypamda nädip näme nähili dogry maglumatlary almalydygy barada gürrüň berýän. Şo maglumat siz üçin mut. Ýöne näme iňlis dilinde zat bar-da. Help yourself diýilýär-dä. Bärde hiç kim saňa yzyňdan şeýdip durjak däl. Bärik geleňizden soň özüňiz özbaşdaklygy öwrenmeli bolýaňyz-da. Özüňiz özbaşdak oturyp, öwrenesiňiz gelse, tabşyrasyňyz gelse, mende bar maglumatlar sahypamda dur. Meniň TikTogumda has aňsadrak tapmak, sebäbi ýokarsynda dürli-dürli nemejikler bar, folder, papkajyklar bar, wizalar diýýär. Şo wiza bassaňyz, her yzygiderli bar wiza barada wideolam bar. Ondan naşar mysal üçin prikol garasaňyzam prikol bar eýle beýle şeýle gitýäda biraz wagt. Ýenede soraglaň birim şoňa geçeýinda daşary ýurtda okap ýörse okap ýören bolsaň Amerika gelip bilýärmi diýýäler. Hawa Hytaýda, Rossiýada, başgada näme döwletde i daže Türkmenistanda-da okap ýören bolsaňyz ýörite transfer diýilýäda o ýerdäki sapaklaryňyzy bärik geçirip bolýar. Siz ýöne edil öňki aýdyşym ýala okuwa tabşyrmaly. Ondan soň okuw bilen bir-bir gepleşip, meniň sapaklarymy geçiresim gelýär diýmeli. Ondan soň bahalaryňyzy, ýagny transkript diýilýär-de iňlis dilinde, şony ofitsialnyý ýagdaýda ugratmaly bolýaňyz. Ýörite her okuwyň ulanýan öz web sahypasy bar. Biziň okuwymyza Enkred ulanýar. Enkrediň üstünde bar sapaklaryňyzy okaýarlar. Onsoň bize geçip bolýamy, geçip bolanokmy şeýdip görýärler. Käbir adamlar, çynymy aýtsam, bärik gelip, üçünji ýylda, üçünji ýyla bökäýýärler. Sebäbi bärik gelýärler, eýe, men iki ýyl Rossiýada okadym diýýär, şo sapaklary men bärik geçirjek diýýär. Geçirýärler. Eger-de biz bilen gepleşseler, okuw bilen gepleşseler, zat etseler, okuwyň özi kömek edesi gelýär size. Olar siziň puluňyzy alasy gelenok-da, sizi Size näme gowy bolsa, customer service diýilýär-de, müşderi wsegdapraw. Şol sebäpli hem müşderini her zat etjek, öz okuwymyza getirjek, ony bagtly etjek diýip görýärler her okuw. Bärde, sebäbi bärde okuwlar hem ýaryşda. Şol sebäpli Hytaýdan bolsun, Rossiýadan bolsun, Türkmenistandan bolsun, nireden okuwdan bärik geçesiňiz gelýän bolsa, siz okuwa ilki bilen anketa tabşyrýaňyz. Oňa girenizden soň, uje men sapaklamy hem geçiresim melýär, nädip geçirip bolýar diýip bolýar, diýýärler. Mhm. Gowy, awa, thank you. Onda ýene bir zat, meselem, adam bäri gelip, stipendiýa aljak bolsa, şo stipendiýa almagyň ýollary, ýollary diýmän, öňünden näme zatlar şoňa taýyn bolmaly? Aňyrda okap ýören okuwynda ballary gowy bolmalymy ýa-da ýaňky diýşiň ýaly sportda belli bir derejä gelen bolmalymy? Soňam kiçiräjik bir aýdyp berseň stipendiýany almagyň aňsat ýollary diýeli ýa-da şoň ýaly. Amerikada stipendiýa gaty kän. Her okuwyň stipendiýasy başgaça. Mysal üçin biziň okuwymyzda dört müň alty ýüz dollar awtomatişski berýärler. Ýöne mysal üçin meň giden okuwym Indiana University o ýerde doly stipendiýalary berýärler. Mysal üçin. Ýöne ilki bilen etmeli zadyňyz Ir tabşyryp başlamaly. Stipendiýa isleseňiz bir ýyl öňünden tabşyryp başlamaly. Ikinji bilen zat bolsa rezümi. Rezümiňiz gaty ökde bolmaly. Ýagny siz iňlis dili gatnadyňyzmy, siz ýeňil atletika etdiňizmi, sport bolsun ýa American Center'da wolontýorstwo bolsun ýa-da siz klub Klub bolanda ýaly çagalaryň çagalara seretdiňizmi? Okuwňyzda men mysal üçin okuwda men dördünji bäşinji klas wagtym birinji ikinji üçünji klaslara sereden bolýadym ony goşýarmy rezümiňize ýagny aktiw bolmaly bolýaňyzda aktiwdigiňizi görkezip bilseňiz siz okuwlaryny häzir aýdaýyn men okuwlary haýsy adamlara beresi gelýär stipendýa siz geljekki lider boljak bolsaňyz Şony görkezip berebilseňiz-a. Sebäbi men ynha seret on sekiz ýaşa çenli şunça zat etdim. Ýene-de etjek diýýän-a-da. Geljekdäki okuwyň abraýyny galdyrjak ýalak görýändir-dä. Onsoň diýýär, bize-de kömek diýýär, peýda diýýär şol okuwçydan. Bizem oňa kömek edeliň diýip seretýärler. Düşündim.
Aktiwny adam. Gaty aktiwny bolmaly. Sport tarapy nähili basa? Sport tarapy, eger-de siz göreş edýän bolsaňyz ýa-da başga-da sportda gaty ökde bolsaňyz, doly stipendiýa alyp bilýäňiz. Men ýeňil atletika etdim. Ýeňil atletikada men sprinting, ýagny ylga ýarym, iki ýüz ýüz metr, iki ýüz metr, dört ýüz metr, ondan naçar hem bökmek bardy, guma, ýadyma şonap, ol näme diýilýär, high jump diýilýär-de türkmen ýüz dilinde. Şolar, şolardan men ökdedim, welaýata çenli çykýadym. Bärik gelemde, men şoňa aýtdy, men bärdäki kouç diýilýä, trenerime aýtdym, men diýdim, Türkmenistanda diýdim, meň metrika, sekundym zadym-a ýok welin diýdim, şo ýerde ökdejedim. Eger meni, neme, seredip görjek bolsaňyz, men-ä ylgap görkezeýin, böküp görkezeýin, merkalam halasaňyz, maňa stipendiýa berseňiz, men bärik okuwa geljek diýýädim-de. Onsoň bärde trenerler, eger siz ökde bolsaňyz, Olar size stipendiýa berýärler. Men gaty ökde däldim, men gaty ökde däldim, maňa dört müň dollar berdiler ýylyna. Mysal üçin, men iň, ha, gruppamda ýöne men iň erbedidim diýeýin-de. Sebäbi iň haýalylgaýadym, iň gowy dälidim diýeýin. Ýöne biz Özbegistandan gelýän bir göreşçilerimiz bar. Biziň okuwymyza iňlis dilinem bilenoklar. Doly hemme biledine çenli töleýärler. Näme üçin? Sebäbi ol sportsmen biziň okuwymyzyň abraýyny galdyrýar diýip olara doly töleýärler. Eger siz ökde bolsaňyzda sportda siz doly stipendiýa arkaýyn alybilýäňiz. Ýöne özüňiz okuwa ýörite wideo ugratmaly bolýaňyz. Oňa highlights diýilýär iňlis dilinde. Onda siz iň ökde ýerleriňizi görkezýäňizda bir wideonyň içinde.
Dogry. Şu şekilde onda kiçilikden ene-atalara-da bärden me-mesaž bereli, çagalaryňyz eger w buduşýam, ilerde, geljekde stipendiýaly okamagyny isleseňiz, kiçi wagtdan sporta beriň, kiçi wagtdan liderlik skillslaryny, liderlik näme diýýär skills bolanda, garaz, şo liderlik taraplaryny, hawa, ukyplaryny, hawa, şu wagtdan ösdüriň. we rezumesini gaty gowy taýynlamaly. Bärde-de meselem men Türkmenistanda nähili edip bolar bilmedim, ýöne bärde meselem kiçiräjik bir non-profit organization-da ýer alsalar, bir zat bolan wagty kiçijik gatnaşsalar, şolara uje rezume bolup dur-da, high school-dan, middle school-dan, aňyrda-da orta mekdepde ýa-da soňky klaslarda köpüräk Ýaňky ýaly bizdiň türkmen çaýdanda çärelere gatnaşyp şu zatlary belkide ýazyp bilerler şu çärelere gatnaşdyk şu taýda kömek etdik şeýle sport bilen neme etdik zat diýip belki şo şekilde üns berseler diýşiň ýaly öz reklamaňy gowy etmelida şo bolýada. Saoo. Özüň gowy ba neme etmeli reklamirowat etmeli da eger stipendi isleseň gowy neme almak isleseň ok a şu taýda bir iki sany sorag bar ha biri neme sorapdyr ýa-da şu ýazanlardan başlaly çünki ýazyň diýipdik ýaş çäklendirmesi barmy diýýär okuwlarda Ýok, Amerikada elli, altmyş, ýetmiş ýaşly adamlar hem öz ugruny üýtgedesi gelseler, arkaýyn çalşyberýärler. Türkmenistanda bir düşünje bar, men öz agam bilen gepleşýän-de, agam otuz ýaşynda, şeýlemi? Ol oňa diýýän iňlis dilini öwrenäý diýýän, arasynda bärik gelip gidersiň ýa eýle-beýle diýýän bar, indiden bar, indiden soň men näme öwreneýin diýýän. Men otuz ýaşymda diýýän kellä işa girmeýär diýip düşünýän. Ejem elli ýaşynda, Ejem aýtýan iňlisçe öwrenäý diýsem, olam diýýä, Aý, ýok, öwrenjek däldiýä. Bärde düşünje başgaça. Bärde segsen ýaşa, segsen ýaşy adamlaram ugruny ýütetjek bolsa okowiziberýärler. Bärde ýaş çäklendirmesi hiç hili ýok. Ugruňyzy üýtgedibilýäňiz. Eger bir zat täze ukyp öwrenesiňiz gelse, arkaýyn Şol öwrenibilýäňiz. Bizdäki ýaly düşünje ýok diýeýin-dä. Sebäbi bäriniň medeniýeti başgaça bolan. Näçe ýaşda bolsaňam durmuşymy täzeden başlabilýän diýen düşünje-de bar bärde. Ýöne hawa, okuw barada soralanda, çäklendirme ýok. Otuz bäş ýaşdan ýokary bolsaňyzam arkaýyn okuwa tabşyrybilýäňiz. Dogry.
Ýa bizde şo gynansagam şo düşünje bar. Kyrk ýaşynda dutar öwrenýär diýýärä, näme indi görgüňde çaljak muny diýip aýdýarlar diýýärä. Ýani ol üýtgeşik bir aproç, üýtgeşik bir neme, tema ýakynlaşma. Gaty ýalňyş görýän men. Şeýle bir zat bar, ýaş temasyna gelende şu wagt neme dünýä saglyk organizasiýasy Kyrk bäş ýaşa çenli ýaş diýip hasaplaýarlar adamlary. Kyrk bäşden soň o, kyrk bäş, altmyş bäş orta ýaş, altmyş bäş, segsen bäş ondan garry diýip bolýar adama diýilýär-dä şu wagt aýdylýan zat. Çünki şu wagt dünýä üýtgedi, öň on sekiz ýaşda adamlar neme ýetişýän bolsa şu wagt otuz bäş ýaşynda-da çaga ýaly bolup barýarlar. Şonuň üçin hiç hili ýaş temasynda bir limit ýok. Glawny zat sende şol isleg bolmaly. Isleg bolsa alyp çykýan. Isleg bolmasa, islesen 20 ýaşyňda bolaý, ýene-de bolanak. Ýani şoň üçin men pikirim, men iň gowy görýän e, sözlerimden biri bar inglizçede, never give up diýerler-a. Ýani tapawudy ýok, ýaşyň näçe bolsa, sen içiňde islegiň bar bolsa, okuwa-da gelersiň, Islän zadyňy öwrenersiňem. Ok. Şeýle bir sorag sorapdyrlar. Official GPA nähili we nirden oňardyp bolar? Atletlarda dört bäş ýyllyk bahalar görkezilýä bärdäki okuwyňda GPA berenoklar diňe ýüz bally şkalada görkezýäler bahalarymyzy. GPA meselesi nähili edip bileris diýýä. Ýene şo Suray sorapdyr. Magistr okuwymy Gutarýan nesip bolsa USA täzeden dil kursa baryp soň ikinji magistra girip bolarmy diýipdir.
Ilki bilen-ä näme GPA ýagdaýyny aýdaýyn ondan soň magistratura ýagdaýyny aýdaýyn. GPA diýlende bärde bahalanma bolýar üçlükler dörtlükler bäşlikler barysyny alýarlar goşýarlar deňje bölýärler şu GPA bolýada. Eger-de siziň ba bärde dörtlük iň ýokary baha. Four Mhm. point diýilýär-ä. Men okuwda, men attestadymda bir dörtlük bardy welin, meniň baham, meniň GPA-ym üç nokat dokuzdy-da, üç nokat Mhm. dokuz bardy, gaty gowy. Üç nokat bäşden ýokary bolsaňyz, eýýäm siz gaty ökde, mladsy. Mhm. Ondan soň, eger-de siz daşary ýurtda bolsaňyz, bally bolsa, ýüz prosente çenli gitýär diýýäňiz-ä. Mhm. Her ýurduňky başgarak. Okuwyň özi ony başgarak seredilýär. Eger-de, mysal üçin, olar diýerler, ýüz baly Dört nokat nol bolsa özleri matematik edip özleri oňaryp berýärler siz diňe ugratmaly zadyňyz şu ýerde transkript ýagny bahalaňyzy haýsy sapaklary aldyňyz ekzamende nähili etdiňiz ýagny ekzamende nähili bahalar aldyňyz şoňa görä olar GPA çykarýarlar şoňa göräde siziň stipendiýaňyz galbam bilýär peselbem bilýär gynansak da sebäbi egerde Meň inimem bärde dag bolan. Olam üçlükçidi. Diýmeli-ä, o üçlükçi, dörtlükçidi. Men, men gowy okaýardym. Ol ana şol gelende, serediň, oňa kän stipendiýa berilmedi, ýöne oň ukyby bardy, aýdym aýdybilýärdi gitaradan. Gaty ökde. Oňa-da uly stipendiýa berdiler. Ol stipendiýa Şonda-da bärde aýyna berilenok Türkmenistandaky ýa başga biziň ýurtlarymyzyň ýanyndaky goňşularymyzda berlişi ýaly bärde ýylyna berilýär. Dört müň şon ýaly kiçijik kiçijik stipendiýalar alyp baryny goşup ýylyna okuwyňy, obşagaňy töläp bolýar. Meňkide mysal üçin obşagam hemme zadymy töledim. Ondan soň nižniý galin stipendiýalary size nagt edip beräýýärler. Indi size Onsoň siz ony nämä sowasyňyz gelse arkaýyn sowabermeli. Ikinji sorag magistratura barada-da. Men dil kurs bärik dil kursa gelip soň ikinji magistratura edip bolýamy? Tehniçeskiý hawa edip bolýar biz problem siz özüňiz bärik dil kursa gelibilýäňiz. Magistratura girmek gaty kyn kompetitiv ýagny ýaryşly sebäbi meň magistraturama giremde iki müň ýigrimi ikinji ýylda hatta bolan diňe bäş adam aldylar. Diňe bir adama stipendiýa berdiler. Olam maňa berdiler. Eýleki dört adam öz jübsünden tölemeli. Ol okuwyň özem segsen müň dollar ýylyna. Şolar ýaly gymmat-gymmat okuwlar, oňa girmek kyn. Ýöne, eger men edip bilen bolsam, sizem edip bilersiňiz diýende. Şoň üçin dil okuwa gelibilýäňiz, ikinji magistratura başlabilýäňiz. Ýöne wiza alanyňyzda biraz kynçylykly bolar. Näme üçin? Sebäbi Siz näme üçin daşary ýurtda ýa-da Amerikada magistratura edesiňiz gelýär? Ä, uje magistraturaňyz bar diýer. Siz ikinji ýüzden, meň pikirimçe, eger-de magistraturaňyz eýýäm bar bolsa, doktorantura edip görüň, PHD diýilýärdi Amerikada. Şony edip görseňiz, has gowy bolarmyka diýýän meň pikirimçe. Ýöne ikinji magistratura gowy sebäbiňiz bar bolsa, Onda olam bolýa. Ýöne wiza gireňizde bar research ýagny işläp ýagny gözläp hemme maglumatlaryňyzy eliňizde kelläňizde dursun-da näme üçin magistratura gerek size çynyňyz bilen sebäbi siz aglasaňyz bilip durlar-da olar şol sebäpli çynyňyz bilen şon ýala gözlegde goýup şo maglumatlary beýniňizde goýup gidiň-de wiza girmäge Viza gidende-de gaty özüňden özüňe ynamly gitmeli öýdýän. Şol geçen sen bilen gürleşdik-ä bossan, käwagt şu soňky karardan soň kän wizalarda neme boldy, adamlar bermediler. Ondan sen bilen gürleşende käbir nýuanslar bar, background çeklerini gowy edýärler diýipdiň. Şo barada şu bir azajygam aýdyp berseň, wiza girenlerinde nämelere üns bersinler? Ýa-ha bire Tabşyrýan okuwy barada gowy maglumat bilsinler diýdim. Näme sebäpli gidýärler, näme üçin imенно şu okuwa gidýärler? Başga-da üns berjek zatlary barmy? Şu zatlara üns berseňiz gowy bolar diýip. Hawa, şu wiza ýagdaýy, ikinji ýagdaý hem eger-de dokumentleriňiz falşiwka bolsa. Bize biziň okuwymyza falşiwi bank bankowskiý şot ugratýarlar-da. Eger-de biz bankyňyzda pulumyz ýok bolsa, onam fotoşopladyňyz diýeli. Biziň ýörite nemelerimiz bar. programmalamaz bar göni aýdyp dur. Nädogry. Ynha bul hakyky dokument däl şony aýdyp dur. Şol sebäpli eliňizdäki dokumentlaryňyz hakyky bolsun. Özüňiz dogumly alyp barýaňyz. Sorag berýäňiz. Üçünji zadam aýtjak zadym häzirki wagtda täze kanuna giren zat. Eger-de siz sosialny mediada Instagramda TikTokda oturýan bolsaňyz şoň Profiliňizi bermeli bolýar-da şo ýerde. Özleri aýtýandyr, eger-de the DS one sixty, bir ýüz altmyş, şony doldur, anketany dolduraňyzda, sizde diýýä, Instagramda, imoda bir ýerde nemäňiz barmy diýip ýazýar, sahypaňyz barmy diýýä welin, şonda allasaňyz, eger sizde ýok bolsa, uje suspicious, ýagny geň olar üçin, näme üçin siz ýaş, I sizde instagram account yok. Ya şolar ýaly. Ondan soň olar siziň background check etmeli bolýada, ýani arkaňyzy barlamaly bolýa. Belki siz instagramda ya tiktokda howply zat howply zatlar barada maglumat berýänsiňiz. Gerek däl maglumatlar berýänsiňiz şo ýerde. Şo zatlary seretmeli bolýa. Şol DS one sixty da ine şu wagt hasam şoňa çäklendirmeden soň hasam şoňa seredip başladylar. Eger siziň web sahypaňyzda bolsa instagramda ýa tiktokda şo sahypalara seretjek olar. Eger ýok diýseňiz olar üçin geň, bar diýseler hökman ýa-da şony barlamaly bolýar. Beh, üýtgeşik habar. Meň üçinem şu wagt birinjide geçdi ýany ony. Ýöne bir tarapdanam dogry. Ýa background çegiň belkide iň aňsat ýollaryndan biri social mediada paýlaşýan bilmem tekstlary, pikirleri belki şo zatlardan Ana eziz adamlar, eziz okuwçylar şu zatlara-da üns bermek gerek ekeni. Ok, şu wagt ýene soraýan soraglarymdan bir göreli. Medisina ugrunda ordinatura okap bolýarmy diýip sorapdyr. Hawa.
Ordinatura bolanda? Menem düşünemok, medikleriň düşünýän zady öýdýän. Okey ony hasam Gülnara neme dip ýazsaň ony jogap berjek bolaly. Bossan I twenty bilen serwis fee hökmany töleg diýip ýene bir gezek notis edäýiň bolmasa adamlar düşünmeýär diýipdir bärden bir oglan öýdýän I twenty bilen serwis fee hökmany töleg Diýip aýdýas ýene onda aýdaly. Ok, bärde PHT programmasynda tabşyrjak bolsaň online application etmelimi diýip sorapdyr. Hawa.
Siz magistratura, PHD näme edesiňiz gelýän bolsa online. Bärde hemme zat online. Hiç ýyl okuw barmaly däl, hiç ýyl özüňiz fiziçeski dokumentleriňizi ugratmaly däl, hemme zat online. Hemme zat, pasportyňyzam skanner edip ugratýaňyz, hemme zadyňyz, atestadyňyzam, aňyrda high school diplomy diýilýär-de, şo diplom bolýar-da, biz üçin atestat diýýärsi, şonam onlaýn ugratmaly bolýaňyz, hemme zady.
Ordinatura, typda uzmanlyk diýip türkçe ýazypdyr, uzmanlyk bolanda Näme bolýar? Bir ugry saýlap, şo ugurdan gitmek öýdýän, tibde uzmanlyk bolanda. Şony okap bolýarmy diýip, hawa.
Medisina ugruny okap bolýar. Amerikada okap bolýar. Ýöne medisina ugry eýleki ugurlardan has çylşyrymly. Näme üçin? Eýleki ugurlar, mysal üçin, meň ugrym halkara gatnaşyklary bolsa, dört ýylda okap dynýan bolsam-da, bakalawrany. Medisinada bakalawra diýlen zat ýok. Siz her köp okadygyňyzça siziň derejäňiz galýar. Mysal üçin medsestra-da näme şypa. Hawa, nurse, medsestra bolanyň iki ýyl okap siz medsestra bolubilýäňiz. Dört ýyl okap siz medsestra bolubilýäňiz. Ýöne olaň tapawudy näme? Siz iki ýyl okap assistent ýalak bolup işleýäňiz. Siz derman berip bileňzok ýa derman ýazyp berip bileňzok zat edibilmeýäňoksoňyz. Dört ýylly okan adam Dermany mertler bilýär şo zatlary. Ýöne medisina bärde Amerikada okasynys gelse, hirurg bolasynys gelýär diýeli, ýa-da stomatologiýa giresiňiz gelýän bolsa, on iki ýyla çenli, on bäş ýyla çenli okamaly bolýar. Onsoň eger-de siz daşary ýurtdan özüňiz diýýäňiz, meň diýýäňiz, meň elimde diplomym bar, diňe bäşlige okadym, Rossiýada medisina okadym diýýäňiz, bärde bu hasaplanmaýar. Sebäbi medisina bärde başga derejede, onuň ondan geçme gaty kyn, sebäbi siz iki ýyl okuw dynyňyzda-da ol bolmaýar. Siz ondan soňam döwlet, ýagny federalnyý ýagdaýda testdan geçmeli bolýaňyz. Şonda-da üç gezegiň içinde geçmeseňiz täzeden başlamaly bolýaňyz noldan. Şol medisina okasyňyz gelýän bolsa, hökmany ýagdaýda iki-üç gezek pikirleniň, sebäbi ýoluňyz-a uzyn bolar. Ýöne okuwy dynaňyzdan soň bärde neme medisinadaky adamlar biram inženerler iň köp gazanýanlar diýeýinda ýöne. Degýärde garaz belli bir ýöne oba Doktor Hommat bar biz şoň bilen öňüräk bir neme gepleş gürrüňdeşik geçiripdik şoňada neme edip bilersiňiz meň ýutub kanalymdan seredip şony tapyp bilersiňiz men kontaktlaryny goýdum eger doktorlyk ugruna boljak bolsa. Oň daşynda-da soraglar dyndy öýdýän, o nemäni biz seredip ýetişmedik, bäri aşak ýazmasaňyz, göni ýazan zatlaryňyzy okap ýetişemok men, çynymy aýdaýyn, Bossan egersem okap ýetişenden soň, pažalsta, bolmasa-da şu neme waprositini znak bar aşakda, şo taýy ýazsaňyz okajak, bolmasa o taýy ýazýaňyz, şu wagt ýazyp bir, TOEFL requirement näçe, For college diýipdir. Aha. Ýa-da for university diýipdir. Ýagny her haýsy üçin başgaça. A, birinji ile aýtjak zadym, köp adamlaryň ýazýan zady, bärik ekzamen haýsylary tabşyrmaly diýýärler. Türkmenistandaky ýaly, mysal üçin, taryhy, iňlis dili, üç sany ekzamen bolýar-da, biziň uniwersitetlerimizde tabşyrjak bolan, ony ýaly zat ýok bärde. Ýöne käbir okuwlar siziň iňlis diliňiz derejäňiz ýeterlik derejededigini görkezmek üçin TOEFL, SAT, Ýa-da Duolingo, ondan başga IELTS-am bolup biler. Şolary görkezip bilersiňiz. Näçe bal bolmaly litorýa? Her okuwyňky başgaça. Mysal üçin men Indiana University-de okaýadym welin Duolingo baly bir ýüz on bäş bal bolmalydy, mysal üçin. Ýöne ol Indiana uly uly okuw. Montana State University Billings, başga uniwersitet, Togsan bolmaly diýýär. Duolingo togsan bolmaly diýýär. Sebäbi o okuwyň derejesi hem pesräk. Biziň kollejimiz, mysal üçin, hiç hili TOEFL-am gerekkä, SAT-de gerekkä, Duolingo-da gerekkä. Meň işleýän ýerim, mysal üçin, şeýlemi? Her okuwyňky başgaça. Özüňiz onlaýn anketasyna gireňizde, onlaýn seredeňizde nädip tabşyrmalydygyny şol ýerde ýazyp durar. TOEFL, SAT, näme gerek bolsa hökmany ýa-da edep. Düşnükli.
Okey, şular bir ýere ýazypdyr, ony okady. Şol pullary biz alýas diýip pikir edýär ha ok. Ýaňky oglan ol nemäni aýtyp geçen aýtyp geçäýiň diýen oglan aýtüni bilen serwiswini sewiswini kak budda biz alýas alýas ýaly pikir edýär adamlar şony gaýrat ediň aýdaýyň diýip şony mention edipdir-de. Ýok, onlaýn özüňiz tölemeli bolýaňyz. Kart üstünde onlaýn özüňiz ofisialny, resmi web sahypasyna girip özüňiz tölemeli bolýaňyz. Bize bereňzok, nagt bereňzok diýipdim ýadyňyza düşýärmi? Bize bereňzok, başgasyna bereňzok. Siz onlaýn web sahypasynyň niredigini bilmeseňiz, meň wideolamda okuwa nädip gelmeli diýip, şonda hemme web sahypalaryny berýän. Siz arkaýyn özüňiz üçin gözleg edip bilersiňiz. Düşünikli. Ýok, bu Pomoýmy näme edýär? Kömek edýär öýdýän gelmäge. Ýa-da belki-de personally özi şahsy ýa-da firma bolup kömek edýärler. Şonda adamlara diýýärler-de, tölegleri bar, iTuning tölegi bar, serwisli tölegi bar. Diýende adamlar şony ýalňyş pikir edip, Kak bu özlerini alýarlar öýdýä diýip ýaz şony men şim belläp geçipdirde şony aýdaýyň biz özümiz alamyzok disýtinle şoňa çyndanam şoň ýaly tölegler bar diýip şuny ýaňy ýadyma düşdi maslahat berjek firmaňyz barmy diýýä okuw tarapyna kömek etjek. Çynymy aýtsam, men firmalary hiç hili maslahat berip biljek däl. Näme üçin? Sebäbi biz, bize bir firmadan gelýän okuwçylaryň barysynyň dokumentleri falşiwi. Şondan soň geljekde hiç hili şol okuwçynyň ýüzüne, ýagny ýüzüne-de seretmeýäs diýilýär-de türkmençilikde. Okuwçy hiç hili düşündi, düşündirişemeremzok. Eger-de dokumentleri nädogry, dogry däl bolsa-da, ýa, falşiwki bolsa-da, şol, şolar ýalyk agentstwa bilen işleşik gördük. Şol sebäpli hem şolar ýaly agentstwalary men özüm hiç hili tanap, ynanýan agentstwam ýok. Şol sebäpli hiç hili agentstwanyň adynam aýdyp biljek däl, hiç zadam edip biljek däl. Ýöne siz agentstwa bilen hem işleşseňiz, hökmany ýagdaýda özüňizem okuw bilen ýazyşyň, aýtuwendinem okuwdan aljak boluň, eger bolsa, Özüňiz neme aýt neme serwise töläňizde-de ýörite haty bolýar, ýagny receipt diýilýär-de. Şondan hökmany çykaryp wiza gideňizde ýanyňyz bilen äkidiň şol hökmany ýagdaýda. Agensiýalaryň gowulary bardyr aňyrda, Türkmenistanda agensiýalar köp diýýärler, ýöne biziň işleşen agensiýamyz Ponýatno, ponýatno. Ýogda şu taýda biri ýazypdyr, Salam Gulmyrat aga, Bossan. Men Rossiýada oç oçny zaoçny Näme edýär? Ýuridiski fakultet wtaroý kursda okaýan, iňlis dili bilemok, Amerikada okuwy dowam edip bilerinmi? diýipdir. Okey, şony sorapdyr. Ýuridiski okaýan, iňlisçäm ýok, ikinji nemede, şo nähili diýip sorapdyr. Ol öz saýlaýan okuwyna bagly. Mysal üçin, biziň okuwyňa haýsy okuw diýipdiler-de, Northwest College in Powell, Wyoming. Men soň kommentariýada şu wideonyň göýäňizde men şo ýerde goýaryn hökmany ýagdaýda. Biziň okuwymyz üçin siz geçibilýäňiz, ýuridiçeskiň okamany başlabilýäňiz, siziň sapaklaryňyzam geçiribilýäňiz, sebäbi biziň okuwymyza iňlis dili hökmany däl. gelip iňlisçäni öwrenýär. Şeýlemi? Ýöne käbir okuwlar üçin hökmany ýagdaýda hawa, iňlis dili gerek bolar. Meň giden okuwym bar-a, magistraturam üçin, ol Ivy League diýip bar-a bir populýarny listde bolan sebäpli, şoňa okuwa iňlis dili derejesi hasam ýokary derejede bolmaly, sebäbi mollumlarynyň Sizden expectations ýagny garaşýan derejesi gaty ýokary dereje. Şol sebäpli hem oňa hökman ýa-da-da gerek. Ýöne Amerikada müňlerçe okuwlar bar, şolaryň içinden eger siz iňlis dili gerek däl okuwyny tapsaňyz, arka inawa geçibilýäňiz. Düşündim.
Soňky iki-üç sany soragy alaly, bassan isleseň. Ondan soň soň ýene dowam ederis. Tak, näme diýýä, okuw wiza bilen barsaň işläp bolýamy, hemişeki sorag bul häzir. Daşary ýurtda Amerika okuwy geçensoň Türkmenistana barmalymy? Amerika gitmek üçin pasoldan geçmek üçin nädip Şansyňy köpeldip bolýar, ony aýdyp berdik uje. Men Türkiýede okadym, bakalawr gutardym, ikinji uniwersitet üçin Amerika gitmek isleýän, gidip öz ýurdumdan başwr ýapmalymy diýipdir. Maňa näme maslahat berseňiz okuwa girmek ýa-da ok. W asnawnom soralýan neme okuwa gidende işläp bolýa meselesini Isleseň aýdyp ber, isleseň biziň temamyz däl, ýa gysgaça aýdyp geçip bileris. Ýok, kanun ýagdaýyny gürrüň bereýin. Okey. Meň kommentariýalamda Amerikada şunça wagt turguň, şunça pul gazanmadyňmy diýilýär-dä. Men talyp bolup geldim iki müň on sekizinji ýylda, ýöne men näme üçindir on ýalyk Amerikada bolup baý däl. Näme üçin? Düşündireýin. Eger siz Amerika okuwa gelseňiz, legalno, kanuny ýagdaýda hepdede ýigrimi sagat işläp bilýäňiz. Boldy. Ondan köp işläp bileňzok. Kanuny ýagdaýda. Men kanundan hiç hili çykmadym. Şol sebäpli hem ýigrimi sagat işleseňem, sagadyna o talyp wagtyň pes töleýärler. Sagadyna meň wagtlama ýedi toglar töleýärdiler, indi on dollara galdyrypdyrlar. Sebäbi wagt geçýär. Şol sebäpli hem mysal üçin özüňiz pikir edip görüň. Sagadyna on dollardan ýigrimi sagat hepdesine etsene ondan soň nalogam aýyrçyk aýyrýalar welin primerno ýylyna ýedi müň ýalyk gazanybilýäň boldy ondan köp gazanybilendok şol sebäpli meň alan ugrum men bu okamalla stipendiýaň üstünden hemme zady stipendiýaň üstünden etmeli. Şolar ýaly düşünjede girdim. Mysal üçin, häzir men Indiana okuwa girdim welin, hiç hili işlemedim. Oňa, oň daşyndanam maňa okuwyň özi ýigrimi iki müň dollar berdi stipendiýa, eliňe näme etseň bolýar diýip. Ýöne kanuny ýagdaýda öňki aýdyşym ýaly, hepdede ýigrimi sagat işläbilýäňiz. Boldy, başga it düşük aýdy bilen bolsun kinoda. Ol it tapsaňyz, kollejiň içinde iş tapsaňyz. Dogry.
Ýoşuk bilen gutaraly, Bossan isleseň kän neme-de etmeli. Ýöne bir zat aýdaýyn ejadym, şo Bossan diýýäk, men Bossanyň daşynda bir neme ýorum edeýin. Ol stipendiýa almak aňsat däl. Bossan özi ukyply gyz bolansoň alypdyr o nemeleri ýöne pikir etmäň şo ol aý bolýa alarys däl ýani o özüňiz üçin özüňizi gowy ýetişdirmeli ýaňky ýaly rezýumeňizi gowy taýynlamaly gatan sat zat däl stipendiýa almak ýöne Nemede däl. Mümkin, şony diýeýin-de, birazjyk özüňiziň üstüňizde işläp bolup biler ýagny. Oň daşynda Bossan ýene aýtjak zadyň bolsa, goşjak zadyň bolsa, ýene aýt, ondan soň ýoşup bilen Nemede. Çünki men bilýän häzir Sorag gelýär maňa jogap bermediňiz. Men ýetişemzok. Elimizden geldigiçe hiç kim aýyplaşmasyn. Kän adam salam berdi. Waleýkum salam hemmäňizede. Soraglar şu wagt hem gelip dur. Mümkin däl ýetişmek. Şoň üçin Wosana ýazyň Wosan wagty bolan wagty jogap berer. Maňa ýazsaňyz men hem Ýene-de Bosany soran. Menem ol okuw ugrunda kän bilemok. Ýöne menden başga temalar, biznes temalary sorasaňyz men maslahat berip biljek. Ýöne okuw temasynda Bosana ýazsaňyz eli degen wagty jogap berer. Bosan aýtjak zadyň barmy? Şu zatlar, şu zatlar ýene soňky. Ilki bilen köp-köp sag bolsun aýdasym gelýär Meşa geleniňiz üçin Türkmen aga. Sag bol. Mümkinçilik üçin. Iň soňky aýtjak zadymam meň okuwym barada meň işleýän okuwym kollejim barada soraglar bar bolsa meň sahypamda basym wideo goýaryn sebäbi bu wagt alyp durmaýyn nädip tabşyrmaly näme etmeli nädip stipendiýa almaly o barada gürrüň bererin wideoda dogry web sahypasyny bererin hemme zady men sahypama gelip görüp bilerler. Okey.
Sorry. Garaz, adamlar, size maslahatym, okuw üçin deswitelno bilgi aljak diýseňiz, çynyňyz bilen informasiýa aljak diýseňiz, Bossanyň Instagram hasabyny, TikTok hasabyny hökmany ýagdaýda yzarlaň, takip ediň, follow ediň. Peýdaly-peýdaly bilgiler alyp bilersiňiz. Okuwa tabşyrmak isleýän her kime-de üstünlikler arzuw edýän. Inşallah gelersiňiz, okarsyňyz, göwnüňizdäki ýaly bolar. Bu günem Bossan saňa odelno aýratyn sagbolsun aýdýan, wagt aýranyň üçin. W asnownom diýýäler-de, şu hemişe aýdýaň biziňem wagtymyz bärde neme diýip, ýöne Amerika wagt wapşe başga. Amerikada wagt aýyrmak diýmek Ynanyň gelensoň düşünýäňiz. Men näme edip aýdamak. Gymmat wagtyňyzy aýranyň üçin bossan gaty minnetdar. Kodi, Kodä hem köp salam aýt. Gardan ýadysaňyz, ýaşyllyklary görmek isleseňizem Waşingtona garaşýan. Nesip bolsa. Saglyk da görüşeliň.